א גוטן אויף רבותי! און שלום עליכם צו די אלע נייע חברה וואס וואטשען די שיעור פאר די ערשטע מאל, און פאר די אנדערע מענטשען וואס קומען יעצט צוריק צו הערן א הערליכע נייע שיעור פון די היכל סגולה גבוה הישיר, מיין נאמען איז ווי דער ר' שווארץ און נאכאמאל האט די טאפקע פון די גאנצע שיעור איז צו מעורר זיין עולם די ענין פון נישט לערנען ביים דאווענען, זיי מוזן מעורר זיין עולם צו קומען צו שול אין צייט, נישט ארויסגיין פרי, נישט שמועסן ביים דאווענען, און אזוי ווייטער. ברוך השם מ'האט שוין א גוטע עולם וואס ברוך השם ס'גייט ס'גייט דורך ברוך השם שוין חדשים אין די שיעור, און מ'בויט יעצט א גאנצע קאאלישען. אויף מענטשן וואס ווייסן יעצט די עיקר די וויכטיגקייט די עיקרים פון נישט שרייבן ביים דאווענען די עיקרים פון קומען צום צו טוישן די מיינדסעט אויף איינער און צו דאווענען און קומען דאווענען ווי א מענטש אזוי ווי אזוי ווי עס דארף צו זיין סאו פאריגע שיעור ווען מיר האבן געענדיגט די ארחות יושר שיעור ארחות יושר ספר האבן מיר גערעדט וועגן וואסערע וואסערע ספר צו לערנען זאל איך האב איך געטראכט אביסל און אין צום סוף האט די סייד איך האב לערן פאר לערנען תפילה כרחוסה א ספר פון א פיוקס שליטה עס איז א אלטע אלטע ספר טאקע און אנפאנגען מיט מיט פרק ג', פרק א' און ב' זענען אויך וויכטיג נישט צו מינימייזן דאס, אבער אבער איך פיל אז זמן תפילה איז טאקע א עיקר זאך. צו לערנען און אויסלערנען מענטשן די וויכטיגקייט פון קערן פון זמן תפילה, און אזוי ווייטער. נאך האב איך געזאגט אז ממש ס'איז גוטע גוטע זאכן, מ'מוז זיך תפילין און זיך חיוב און מ'מוז זיך עסט און דאווען דאווען אויכעט, ס'דא אויף אסאך זאכן אין דעם אבער פאר יעצט כ'וועל נישט זאגן דאס, מ'פארט אים סי' ג' בעזרת השם, פרק ג'. עס קען זיך אפשר צו צוגיין מיט שמשון און אנדערע עווענטשעלי. נאכאמאל, ktyt דאט ארג איז די פלאץ צו צו מקבל זיין די קבלות, צו נעמען א קבלה, און אויכעט נישט נאר אין די קבלה צו נעמען שכח אין די קבלה, און די אייבערשטער זאל העלפן, מען קען טאקע יעצט גיין מאכן די קבלה וויפיל עס איז, ווי עס דארף צו זיין, קעי טי וויי טי דאט ארג, עס קען האבן א טשענס צו געווינען א מיליאן דאלער פאר די שול. זמן התפילה, פרק ג', המסורה, משנתו און בוקר.

ער זיצט זיך אויפן בעט, מיט צוויי רעבעס, נישט, ס'איז, מ'האט שוין גערעדט אין א אנדערע שיעור, די וויכטיגקייט פון אפשר ווארטען אפאר סעקונדעס, זאגען מודה אני לפניך, צוועלף סעקונדעס, צוועלף סעקונדעס, נישט גלייך אויפשטיין.

דער מזמן אין דעם מנחת דהאלם פרק טז סימן ד מיט ניט זיין ווייס ראוי לקיים לפחות חצי שעה לפ מ לפ מ די תפילה ס'איז ראוי אז אז איינער זאל כאטשיג אויפשטיין כאטשיג א האלבע שעה פארן דאווענען כדי לספק דאס קוינען תפלה צו באגריפן אקעי זיי קענען צוגרייטן און און צוגרייטן דאווען מיט די ציבור וועט בדוק מיט א גרייניגע גוף. אהב את פארן יחידות עבר אין זעמער יחידות יזעק כפוים שלא יאחר זמן קידוש זמן תפילה מ'זאל נישט דאווענען נאך זמן קידוש זמן תפילה. מעלה ג' מעלה גדולה להשכימם תהא מלוה שחר ס'איז א גרויסע מעלה צו דאווענען צו עס איז השכמה און ווען דער זון קומט אויף צו חבר ביי עלה ביי יומא בתפילה תורה צו מחבר זיין צו קאנעקשאן צווישן טאג צו נאכט און טאג מיט תפילה און תורה צו קבלות רבות סאך אויב עס איז מעשה קימא צו קרן חצות אויסער די גרויסע מעלה פון די קרן חצות. וואס רוב מענטשן קענען נישט טון טאקע דאס וואס דא וויסן מענטשן וואס קענען יא טון עס אומזויסט מוטב לו לישון אין צורך און שלאפן וויפיל מען קען משכים מסלמים במשך תפילה רוב אלה חשק גופנית צו אויפשטיין קען טון צוביסלעך ווען כ'האב תפילה און איך קען נישט איינער וואס שטייט אויף צו שנעל, דאס זאגט דער ספר יעצט, איינער וואס שטייט אויף צו שנעל, עס קען זיין נישט גוט פאר די קאפ, פאר די ברעין, זאגט מען אין ענגליש, ס'איז געווען א מעשה, כ'האב געזאגט אין שיעור, אין די ספר מג א פון תפילה, ס'איז געווען א מעשה, כ'האב דערמאנט איינער וואס האט. איינער וואס איינגעס א פראפעסאר געזאגט אז אז וואו מאשן וואשן צעל סעקונדעס ביז איינער איינער שטייט אויף אין בעט איינער דאס הייסט איינער איינער איינער וועקט זיך אויף זיצט אין בעט פאר צוועלף סעקונדעס אדער פופצן סעקונדעס אויב ער איז נאכדעם אויפשטיין דעמאלטס. האט איינער א פרומער איד געזאגט אז מ'דארף צאלן צוועלף וועט ער מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרתי בי נשמתי ממחמה רבה מן השכל, צוועלף ווערטער צוועלף ווערטער צוועלף סעקונדעס, נאכדעם שטייט מען אויף דעמאלטס. ווייטער ד' איז געווען וועגן אנטוהן טלית און תפילין, אין מברכים על הטלית, מ'זאל נישט מאכן קיין ברכה אויף די טלית, אלא בהגיע זמן משיעקץ חבר רגע אץ אימוי קצת וכי תן למס, נאר אין די זמן ווען מען איז געווען א מענטש קען רעקאגנעזן זיין חבר געהעריג, אביסל וואס איז וואס איז אין די דיסטענס פון ימות, היינו דאס הייסט פופציג דקות לפני חתן צו חמה, פופציג מינוט פאר נצח חמה, בדיעבד

זייער זייער וויכטיג זייער דעס וואס זיי גייען צו ארבעט אין צייט זיי קענען נישט דאווענען עני פריער אדער אין שפעטער סאו די דין איז אז איינער וואס דארף טאקע דאווענען שנעל און דארף דארף דאווענען אין די מנין בדיעבד קען יוצא זיין אזוי. היי, בימים ההם טרעג איך שוין משקים, מקרב ב ה ביותר, געהויבן מיינע סליחות, טעג ווען ס'באדארף אויפשטיין סאך פריער למשל מיין סליחות, יש ל נ ל נבח אלטע וועסט טלית, דאס איז וואס דא אז מ'טאר מאכן ברכה מאכן ברכה אויף אנטון די טלית, אלא קשיים משמשים בציצית, ווען עס קומט די ווען עס קומט די די טאג, זאל מען זיין אנגענומען ציצית, און וועלכע מאכן א ברכה אין דעם. ווייטער, תחילת זמן נאך תפילין, כזמן תפילת ציצית, די זמן אנטון תפילין איז די זעלבע זמן ווי אנטון ציצית, משא כ חורף, און אין די ווינטער צייט, הברכה על התפילין מיד אחר עלות השחר, מ'מאכט א ברכה אויף תפילין ממש גלייך אויף עלות השחר, לא טוב הם יוצאים איז גארנישט גוטס געקענט טוהן, יעצט זע דורך לייען פרק כ ז, נאך איינס, חשיבות מרובה להליכה מן הבית בכסות עטיפה מטלית בכתרים בתפילין, די גרויסע חשיבות אן צו וואקען פון הויז בית כנסת אנגעטוען אין טלית און אנגעטוען מיט די תפילין, די קרוין און תפילין, ואף אם נמנע משום כך להיות מעשרת שיירים בבית כנסת אפילו עס איז גערעכענט בין געווען צו זיין פון די ערשטע צען מענטשן אין בית מדרש המשקה אין בית כנסת באר ליידא, איינער וואס וואקט ארויס פון די גייט ארויס צו בית כנסת ווען ס'איז נאך נאנץ נאכט, שוין יום ווען ס'ווערט ווען די זון קומט ארויס ווערט שוין טאג, טוב, ס'איז בעסער שיוצא לבית כנסת גייט ארויס צום בית כנסת, סטארט אוועק טלית ווען איך וועל טביל'ן זאל אנטוען טלית און אנטוען טביל'ן, כוס שב כ שעמט אליו.

וועסט דערמאנען אז די שיעור איז שוין די פערציגסטע שיעור אין שיעור ברכות אין די סיריס, דאנק שוין ווייטער העלפן קען ווייטער ממשיך זיין לטובה. צוברענגען די מעשה, א קורצע מעשה דוקא. ווי געזאגט די מעשה. כ'מיין ס'איז געווען דאס, און מ'זען זיך דערמאנען. יא, ובא לציון. יעצט געדענק איך, יעצט געדענק איך. די מעשה, ס'איז געווען א קורצע מעשה טאקע. עקטשעלי, די מעשה וואס מיר דערציילן יעצט וועט מענטשן זאגן א אנדערע מאל. כ'מיין די מעשה איז געווען פון ערליכע באביסיסן. דאס. נא. פאדערציען. כ'וועל זאגן די מעשה יעצט. פאדערציען. שוין. שוין ווייטער זאגן נו איינקליך ברענג אסאך דזשאו אסאך לעבעדיגקייט און שיינערקייט צו צו פארמיר לעבן און אויכעט מענטשנס דאס מיינט ליבשאפט איניסענס און א קאנטינוי אויף אויף אויף א גוטע פאם א גוטע משפחה אויך האט ער פאטענשאל צו גיין צו פעסען פאר נאך איין דור צו די נעקסט דער דער עקסייטעד ענטוזיאזם פאר פאר לעבן איז זייער זייער קאנטעדזשעס און זוי שיין ס'איז זייער ספעשעל צו פאר אים אביסל קעלן צו האבן די די אפערטוניטי צו גיין דורך שחרית מען זאגט ולציון זאגן לא ימישו מפיך פי זרחו פי זרחו די תורה, דאס מיינט די תורה זאל זאל נישט ארויסנעמען פון דיין פון די מויל, פון די מויל פון פון די קינדער, די קינדס קינדער און אזוי ווייטער. סאו דאווען איז זיך ספרד אמאל אמאל, סאו אנדערע ווערטער וואס איז זייער זייער זייער וויכטיג צו אים. אינדערפרי, ברכות תורה, שי ווי ניע נחני,

די הויז פון ישראל, וואס איז דיין נאמען, און און איך בין חזן דער תורה פאר זיך. איינע פון די פון די שטערקסטע מעמ געדענק איך שוין עפעס א עקספיריענס ווען זיין זיינע איינקלעך איז גענומען אפאר יאר צוריק און זיין ווייב און אים געבן צוויי צוויי איינקלעך יואל פייפער און דוד קרעמער צו ארץ ישראל. די טריפ איז געווען ממש ממש געפלאנירט, און אויך אינקלוד דאווענען אין כותל, וויזיטען קאזינס, און ממש ארייננעמען די הייליגקייט פון ארץ ישראל, אבער די מאסט וויכטיגע זאך צו וויזען רבנים ראשי ישיבות, צו הערן זייער מיינונגען אין אנדערע ענינים. געפרעגט די קינדער צו צוריידן קשיות ביידע הלכה און השקפה, און צו פרעגן יעדע גדול וואס זיי וויזענען, מיר גייען גיין וויזענען, און וואלט זיי זייער זייער פעסינעטינג צו הערן די אלע מיני עקספערשענס פון דעת תורה און די ענינים. אייביג איז דארט דא אז מ'האט געוואוסט זייער זעלבערישע ווייס מיר זענען קיין ש און זיי האבן זיי שערן א א זייער גוטע חבר'שאפט איין צופרי זענען מיר געפארן מיט זיי זיי אהיים אין מאט מיט אים און אריינגענומען איינגעלאדענט איינגענומען שיינערהייט נאך אביסל שמועסן געפרעגט רבוש ע די קינדער פרעגן קשיות. ער פרעגט די קינדער אין ווענס צו זאגן די קשיות, כ'וועל זיכער מאכן אז די קשיות זענען ממש קלוג און גוט, ווען מ'פרעגט ווען מ'געענדיגט פרעגן די קשיות און די רשע האט גענטפערט שיינערהייט, איין פון די קינדער אבער זאגט וואס איז גענומען צוריק ר' פסח קאהן. כ'וועל פרעגן דעם רב א קשיא וועגן אונזער זיידע ווייסט נישט ווען אונז פרעגן ווי צו קומען צוריק צאלן אונזער אונזערע זיידענס מאבעס ווען נעמען אונז אזא שיינע זיינע נסיעה ר' אשר האט געשמייכלט און זאגט לעצטענס איז געווארן זעכציק יאר אלט און אויף זיין געבורטסטאג יעדער פון די פון די פון די ווענע זינען ווענע אייניקלעך געמאכט א סיום ני גער געמאכט א סיום אין פרשה חומש די אלטע געמאכט א סיום אין משניות די עלטערע האבן געמאכט א סיום אין מסכתות און עס געסטע זאך די קענסט טיען ווען אזא רבי וועט מאכן א סיום. און רשע איז געווען אזוי אזוי העפי פון די פון זיין זיין אייניקלעך פאר די זייער שיינע מתנה ער פארזיכערט די די די אינגלעך אז עס איז נישט א בעסערע גיפט בעסערע מתנה צו געבן זיידעס און באבעס. ממש איום ונורא, די אייבערשטער זאל העלפן אינעם זכות, זאל טאקע ביישטיין און קענען טון אלע שפרות טובות און גיין ווייטער אין קרית שמש בית כנסת, א גוט נאכט.